Ɛna aba afi mu a wɔhu sɛ wɔn no wɔde akodi saa nkɔmɔ no bi nti sɛ gold no nka wɔn de besi ama yi. Wɔde nkɔmɔ no tumi sɛ yɛde wɔn ankasa yɛ from birth. Mem de bɛfa na asase so wɔn a yɛde wɔn no wɔn wɔn nyɛ abadayɛ o. Wɔn sɛ meya nfa ho mi gya sɛ abadayɛ abadayɛ bi ne ehu kakra ho.

mini bi a mene ma mo ɛne ti na ɔhyɛ da ma ne na na ɔmo mu sti so ɔhyɛ da de wura mu ɛ ɛ ɔde kɔ atan na so ɔsɛ obi anfrɛ no ɛ ɛ akonta bɛtu pie na ɔmo nyɛ ɛ ɔno ɔte ɔhyɛ ɛbi abɔ su gra wei saa ɔmo sesɛ mu na ɔyɛ o sista ɛnyɛ okunu naa no ɔnsu na adwen. Sɛ yɛ adeɛ sɛ nka ɔyɛ baa no hu sɛ nakontafo aba ha ɔbɛyi akyira nka ɔne anya problem. mopɛ adwuma nyɛ wasɛ moka hyɛ mofrɔfrɔ galawi Wo sista mehwɛ no. Mehwɛ no kama kama. Yɛde nhwɛ ne nhwɛ. Asɔ anɔpa na ama ɔbɛ aduane di anɛ so ahwɛ no. Wosɔ anɔpa na ama ɔbɛ aduane di anɛ ɔhwɛ no ana. Ɔbaa no bɔ ne ho ka totɔ wig ne ɛmfa ntaade mono ma no.

wei nyɛ daakye ansa anaasɛ bi a ɔkyena bi no ɛbɛfa ama no asɛ asɛ bɛrima bi asɛ ɔyɛ ne ho bɛrima bi asɛ me deɛ me me me deɛ me me rɔhye wobaa sɛ wobɛnya abotrɛ nko atwɛn ɔkyena bi de ah ɔyɛ ne ho sɛ ɔbrɛ mpa bɛ sɛ wɔde mu na na na sase ano wɔ mu mu mu wɔ future mu ne future mu na ɔwɔ no ɔyɛ ɔyɛ no nkwa nkwa ntaade

Ɛkura Nyame anim no nso deɛ no adeɛ adeɛ no sɛ nipa ne busabusa saa na ɛkɔ akɔ ebia na ama wonhu deɛ wonka. Wonka wosɛ wɔn ho saa. Something which is there. Which is there. So na is there. Something like that. So na ɛho hia. So adeɛ na ɛho hia. Ana kɔyɛ all of a sudden. Ɛyi lapɛ saa adeɛ wei ewia si nyinaa ɛbɛsesa hope.

Saa aberanteɛ no ɔba ha yi a na mu sɛ dabi ne line bi anyɛ hwɛ wo kɔla nyinaa wokɔ yɛ kɔla na asɛe no mea mehwɛ w'anim a ntum sɛ ɛkɔm ɛkɔm na ɛku hɔ na wo so bɛrima yi ana biribi a bɛrima yi biribi a ɛbɛyɛ yie biribi a ɛbɛyɛ ɛnɛ ɛma ɔba bi adwane dabi dabi ɛbɛyɛ yie obi apɛ ne ayɛ ayɛ sɔkyee A saa kwasia panin yi a wɔfrɛ no Ukuni, da bɛn na wa, wa, wa, wasɔre sɛ, oh, mewɔ ase bi wɔ ha, ma menkɔma ne sei, mewɔ sei wɔ ha, nti ma ɛnyɛ sei. Papa, papa wɔɔfo. na ɔhwɛ o. Papa wɔɔfo.
Ah. Papa makɔ awaleɛ mako mako mako seven. Eh. Ne nyinaa wadaworo ma. Mebaa yɛ awosesan bra, metumi kɔ menya two months na awaleɛ bɛkɔ. Yɛnam mu, yɛkɔhyia papa no a, na afei yɛaka. Wei deɛ mɛtena ho.
Wɔntena ho.
Nwɔtwe yi, mɛtena hɔ ayɛ yie paapa. Ɛna edu 200 sɛnea enhyia yɛ anaa nea ɛkɔ 200 ɛnwan ne nna mu sɛ wɔte a. Papa wodeɛ mesrɛ wo bɛpɛ biribi ka kyerɛ no. Hwan? Me kunu no. Me akora nka mɛfrɛ no kora ka kyerɛ no sɛ ɛma ne nkasa ho bi no. Ɛyi ɛyi ɛyi ɛyi Grace Gift hospital no. Doctor no. Sɛ bɛma no me me madamfo no. Ofili wo papaapa medɔ nyankopɔn na mese ɔni ha o sika sika sika bu ne sise tam na efie ne nyapadeɛ a papa no wɔ no so ɛsɛ ɔgya ne yere na waabɛhwɛ hospital ayi grace gift ayi herbal ayi ma ma ma agribuwa ne kunu no ɔbɛgyae ɛnka ne kɛse

Sɛ last time meto faa hɔ fie hɔ sɛ ɔmpɛ sɛ mɛbɔ so. Ɛhɔ de wankɔsrɛ.
Mekɔ yɛ mɛkɔkye awie mede ase wo meko sɛ ɔbɛkɔ akɔgya me kwan na ɔbɛgya me kwan yoo mede ase wo meko yoo ase afei na ɔde fo atana so ɔnenam saa saa nyɛ fo ɛsamena na adatena nam sɛ ɔna ahyɛ hɔ no. asɛm a papa ɛka no sista asɛm a ah. papa ɛka no ɛnɛ deɛ wobɛhu ne sɛ bia ɛnɛ deɛ mmoa wo hmm. na wokyi no sista sɛ wotuo sɛ wonya awɔde pa na sɛ bia wonya bɛrima ne nsɛm wɔ bi a aha papa ne ho ntɔ no ah. yɛnso ɛho ntɔ yɛ oh. wote fie ha ɛna ma kɔ awale agyan ma kɔ ma kɔ seven ne nyina papa da wo wonya ne papa no mu sista menim obi a wagya wakɔ awale mu bɛɛ twenty ne nyinaa wagyae wɔpɛ papa

na wɔ complain wɔ sɛ na ɔyusu kaa no kɔsɛ yɛ na ɔde pamara na kɔfɛ ne nua kabote na ɔde kii na kɔma bra adwene eti ɔkoma bae na ɔsɛ yɛfɛ ne bɔnne wobɛgya na ɔkɔfa bɛrima foforɔ paa wɔn hwɛ ɛtɔ da bi ayɛ na agorɔ wɔ ani so ameboa easily take a piece ɛna mɛ wosɔ ne mu anadwo a wɔsɛ
wopɛ sɛ nka obi ewu gya no a ɔtwe ɔsɔ sɛ bɛɛ bosom mmiɛnsa no ɔde kakii na da nti wosɔ ne mu mpo a

Mesi ma yɛ ne yie nkakra nkakra ɛbɛyɛ yie na wo tete ku na ano me baa yɛ ma me to paapa ma me to mo mu bia wɔ fie a me bɛ to ayi ni no nze ma ni ba ha no ɔse mo afa na gudie ne ne sika bi ɔse sɛ Mesrɛ mo sɛ mo afa ne bi bi a mo nfa na adeɛ ma no. Ɛsɛ ɔno saa nkwansɛm na odi na ɛbɛrɛ akyi. Oo sɛ o broadcast mɛbɔ na no sise. Paa.
Maa mi deɛ mi fa. Paapa deɛ mi fa ɛyɛ abɔnten. Mo deɛ mo ni paapa akyi.

Wate, sɛ woma me mmie w'ani na wobɛdi nkwaseasɛm a. Papa, kɔ a wɔkɔ nso wɔkɔ kwa. Ɔbɛnante, ɔnante na akɔ ayi, ah, duma na afoɔ. Lɔre fɛ kura ɔmɛ ne bi.
Ɔbɛnante, sɛ mede me sika bɛma ɛde akɔsɛ akwasɛ panyin no so na ɔkɔ bɔɔ pampan deɛ, ka magye me koraa. Aboa, te mo deɛ.

Kunkura the road contractor on Akwesi TV YouTube so. Wo subscribe wɛ na wabɔ adɔma no so na agye konkuran.